Sawole gblɔe na wo be, Ʋe le afi ma, mègayi o. Sawole gblɔe na wo, Ʋe le afi ma, mègayi o. Sawole gblɔe na wo be, Ʋe le afi ma, mègayi o. Sawole gblɔe na wo, Ʋe le afi ma, mègayi o. Ʋe le afi ma ʋe xoxoe. Ʋe le afi ma megayi o, ʋe le afi ma ƒe xoxoe, ʋe le afi ma megayi o, Saulé gblɔe na wo be ʋe le afi ma megayi o, Saulé gblɔe na wo, ʋe le afi ma megayi o. Yo ŋkɔ nye nye Set, enyo nam ŋkɔ ku tsi katã, eʋe vidzidzi ye menye, me nu ƒom ɖe ʋegbe me ye mega nye hawo dzim ɖe ʋegbe me, menya sena oa? Enyo ŋutɔ. Gake nii dzɔdzɔm, fu ɖem ne nye kpli wo katãe nye mímelɔlɔ̃m mía viwo, mía srɔ̃wo woado ʋegbe o. Xegbee xe dona. Mègana wò degbea nekpe ŋu na wò o, kokloxɔ mekpa ŋu na koklowo loo.

Akpenyame sia me tɔ teƒe sia teƒe yi ke nele míegado go egbea Amesiame nya be nenye be wòɖo kɔsiɖa ɣeyiɣiwo mea, nye kple tɔwoe wòganye be míate ɖe nukpɔmɔ Pan Afrika yi ke ƒe wɔna yi ke míede tome nae be dumenyomesɔa ƒometɔ tɔgbi akɔsu adelia yi ke nye Fiagãna ʋumeŋutuwo me mele teƒe ya gbe kple míaƒe ɖetugbui zazɛ̃ o. Aha, míenu ƒo ge tso míaƒe dekɔnu ŋuti, míaƒe dzɔdzɔmenyawo, agbe ƒe sewo leke wòtsɔ hele le míaƒe agbenɔnɔwo me. Ŋkɔ kae nètɔ? Èse ŋkɔ yi ke nètɔ gɔmea? Ŋkɔ Ɖe wò, ɖoƒe aɖe ɖe wòle ŋkɔ ŋuti le amegbetɔ ƒe agbenɔnɔ kple eƒe nɔnɔme mea? Enuyiwo katã nye nuyiwo ke bu míele wo yome mɔ tim. Nɔ gbɔnye tso fifi va de asi ne ga adre kple afã tɔwoe nye be, nenye be nane me mekɔ na wò o, míegblɔe mede deƒo o. ɖɔ mi ɖo. Míaƒe kaƒodzesi yi ke nye míaƒe message number ye ya nye 0503447550. 0503447550. Nu sia nu yi ke ku ɖe wɔ na ya tia wui aŋlɔe. Megayɔ number ma ŋlɔe na kɔ to dzi. Ale be míakpɔ ale yi ke nɔ ge wòala ɖo. Egbea míegege ge ɖe Peking to me. míenɔ pikinye tsɔ enye kple mama ɖagbe kple mama eɖulawo sɔ. Míekpɔ ale yi ke pikiawo tsɔ heɖu woƒe tezae, susu yi ke da megbe ne teza. Mía eh, gbedasi xɔ ge tso woƒe fia gã yi ke nye degã kɔdzode gbɔ. Enume ɖe ge na mí ku ɖe teza ŋuti susu ye ta woɖua teza ɖo. Eh, míenya nyuie be ne míege ɖe sogakɔƒe nuto mea, sogakɔƒe woƒe fia ye nye tɔgbui atsu, tɔgbui atsu gã soga. evelia. Tɔgbui atuga soga evelia yi ke nye soga kɔƒetɔ ƒe fia ebe ye nanam dua dza woanya nyuie be yede wɔna vevi aɖe tome ɖe soga kɔƒe. Ale be ne Yehowa Mawu lɔ̃a wɔnawo gɔme dze ge blaɖae gbe ye nenema ke dume kpɔkplɔ yewoƒe enu geɖewo yewowɔ ge keke va se ne memlɛɖagbe ye na mienya be memlɛɖagbe ma ye yewole paki gatsɔ hadi ga naso gakoƒe du bliboa ƒe ŋgɔyiyi. Eƒe yeƒe taɖodzinuwo nye be ame yiwo katã nɔ nu dzram le wototogbe le so gakoƒea, yedi be yeawɔ ŋkuʋuʋu gbadɔ tɔxɛ aɖe na wo ale be nudzralawo anɔ le teƒe ma nenye be kafra afɔdziwo yina nusianu yi koboe awɔa anɔ bɔbɔe na wo. Ye nenema ke so gakoƒe dua enye du yi ke le ŋgɔ yim kabakaba le ʋedu me ta yedi be yeawɔ ye tɔ sinu abe edu fia ene. Tɔgbui. Ne Yehowa Mawu lɔ̃a, míegbɔa va da megbe na wò. Ke ne míetso le tɔgbui gbɔa, míeyie ɖe Mafi du yi ke woyɔ be Mafi sasekpe. Mafi sasekpe. Mama? Sasekpe. Sasekpe, Mafi sasekpe, woƒe fia. Woƒe fia nye tɔgbui buapo. Ahaa. Ɖekakpui ya agbagba dzem le Mafi du bliboa ŋu ale gbegbe. Elabe ɣesiaɣia edi be yeawɔ nane vevitɔ, eŋkuʋuʋu ƒe nu yiwo katã le edzi yim maa, edina be yeawɔ nane kokoko le mafi sase kpee. Yi tsɔe va yi alo memlɛɖae va yia, yewoɖo eƒe ŋgɔgbe ŋgɔyifiɛ yike nye nyɔnu ŋgɔyifiɛ hã hena development work alo ŋgɔyidɔwo hehe va Mafi du me. Aƒetɔ le agbagba dzem ebe yele amesiame kpem nenye be yewoƒe azã yike yewɔna be gali zã eɖo dzia, yele asi, yele amesiame kpem be wòava, wòava kpe ɖe mafisase kpetɔ ŋuti. Alebe dua nayi ŋgɔ, eya kple eƒe fia yiwo katã le wo ŋuto mɔ wɔwoe ma zɔzɔm. Medi be mazã mɔnukpɔkpɔ ya ada akpe na Aƒetɔ ya, elabe menye ya nye zi gbãtɔ be ya nye zi velia o. Ele dɔ wɔm, Yehowa Mawu neyrae. Ke míegbublɔ va studio. Mama wɔn do mizɔ na mi. Yɔ tɔgbe mizɔ na mi. Mizɔ na mi wɔlɔ. Mama eɖulawo sɔ. Egba gale dzi glodzo ŋutɔ ŋutɔ ŋutɔ. Mama. Tɔgbe yi ma nya ɖe.
Ee, nya mi sɔ. Yɔ tɔgbe. Hafi mi adze wɔna dzia, nya kawo le mi si mese bobe ɖevia le dzi gbezanu. Viwo kae. Fonye. Fowó kae o.
Fonye Kofi Francis Addo. Medze agbe ɖe le be na ku. Ame tsitsi ma. Ame tsitsi ma ɖo adzi gbezã ɖoa. Kple danye Monica Homadi kple efonye Blight Ehumali. Medo dzigbezã fafe dzigbezã bɔkɔ na wo. Mawu sodza ne to woƒe zi dzigbezã ye dzi ɖi na wɔ wobe dzimedidiwo katã na wo. Magazã mɔnukpɔkpɔ ya gakɔ do gbe ne. Eh Mister Misis Ampim teacher srɔ le peki ɖaa nyi tsɔ ale mi yi peki ale teacher srɔ kɔ xɔ mi bake bake yɔ ɖa ne mi mi ɖua etsi ŋkumɔ nu me va pete alɔ edre koku me va le bake bake me da kpe na dɔnɔ dɔnɔ ma nya gblɔ na wɔ we xɔ ame dzro yi tsɔ wɔ we wɔ we kpɔ ame ta lo bake bake teacher srɔ
teacher srɔ na ba wa baba nya re li afimia je kɔma A Tɔgbi, ènya le asinye zã, gake míaƒe yiyia ta mawɔe kpui ɖe ko o. Megbe madakpe na Pekitɔwo pɛtɛ abe aleke woxɔ mí ee kɔ tsrɛ va yi me da ee memle dagbe aleke woxɔ mí de eme. Magayi dzi ada akpe gã aɖe na wò tɔgbi akɔsu abe aleke èva na ee míaƒe azã la. E yi ɖe aya ʋala dzi, ablotsitɔ pɛtɛwo kpɔ mí le mía yɔ, wole yɔyɔ akpe, me de akpe manyagblɔ gã aɖe na, elabe eye ma he metsi nya na la, ye yi viɖe koe abe keke eve koe susɔ emegbe na. Ke me gblɔ ƒe dɔ, e gblɔ ƒe be gebe yaya ƒe be meeting aɖe ta, gake míawo ta enye ta, mí apekitɔwo ta, aleke mí apekitɔ na ƒe nya le dzi dzi na, aleke woƒe lɔlɔ. sɔgbɔ le dzinye abe evi, abe evi kple etɔ ene, egbea ƒe dɔ pɛpɛ ɖae, edzea mi ɖe ŋutɔ ƒe ʋu me va Peki va wɔ nu sia nu wòdze fia to, dze aga to, metsa tsitre ɖe Peki dua katã ƒe afɔ me le akpe dam na wò. Edɔ gã nèwɔ nam taɖoɖoe tɔgbi, woƒe fiaɖuƒe nakaka gã ɖe edzi, li teta ɖe edzi gã aɖe. Mawu natu tsi ɖe dziwò, Mawu neyra wò fiaɖuƒe, tɔgbui nanɔ agbe tegbee, tɔgbui woƒe fiaɖuɖu taɖoɖoe, dukɔwo katã neva kpɔ wò ŋume nanya be ɖe yes ele fiaɖuɖu le le akpe, Mawu neyra. Mawu neyra mi katã, nye amedimazã mɔnukpɔkpɔe ada akpe ne miaƒe fiagã yike nye Degã kɔdzude le woagbagba dzedze nyi tsɔ ma elabe.

Mieɖo wɔ. Mia fo yike woyɔ be Victor nyo ɖeka na mi 15 cedis. Efo Ben nu ma dzidzi tɔ ma fi ava kpeɖo mi. Ana mi te nga na cedis. Efo Gabriel kwashi 20 cedis. Savior wotɔ jɔ 15 cedis. Tɔgbi Gation 20 cedis. Adanya.

10 cedis. Mister Ellie do 20 ne nye producer le ŋkɔ ŋlɔm ame ŋlɔ ŋkɔ katã na mi o enu menya na mo sa na mele na o 5 cedis a eƒe ŋkɔ katã ne va fia ɖo gbe ma nye me ka ɖe gbe ŋkɔ ma koe wo tɔ ŋkɔ bubu ɖe kpe le ŋti jikunu promise 10 cedis Alexander asigbe 21 cedis Gershon uh, kɔjo 10 cedis John mensa 20 ave vɔn Evelyn, thirty cedis atsu eh, helega, helega, okay, five cedi Vic, Victoria nya vi yi ke le Pan Africa míaƒe gɔmee teƒe ye ko ena mi ten Ghana cedis. Efo wizɔ segbe fia ten cedis kpɔ menya be kpɔ ŋue ne le vɔ aŋlɔ woe ne nye tso sasie me. anyako nenye be nèyi ɖe anyako gbɔ be du ma teƒe me wole ma ke ne míge ɖe egbe ŋkeke yiwo ma míafo yi ke woyɔna be linos alo míetɔ gbe linos do vɔdzɔgbe 21 cities ye nema ke nye míatɔ wilson dɔdzi 23 cities angel angelina nelson atsido 21 cities ye nema ke nye eunice emefa

Five cedis. Patience afi Ashiang gbɔ yi ke nye mía mama, fifty one cedis. David Amute ku, ten cedis. Richard Bedzra, ten. Frank Kumuzi, ten. Ye nenema ke nye Kenneth Chawoji Kujo, twenty cedis. Azɔ ame didi mía yi ɖe Peki mama. Mía kpɔ susu ye ta Peki yɔwo ɖuɔ Ete zã miniti eve pɛ míaxɔ gbedasi tso mía tɔgbui degã Kɔdjode gbɔ. Papa nana míase eteɖuɖu za gɔme míele to dzi.
tso mi ɖo míaƒete míenya be tso emiŋɔli míetso hogbe Míeva gbɔe le eme yi. Mía dɔ wɔna alo dɔwɔɖuiɛ titriwo eyae nye agbledede. Eye ne míele agble dee yi, enuku ɖeka ke míeƒã vevie ɖe eyae nye te. Míedeɛ tegblẽe ŋutɔ. le Pekin, gake le ɣeyiɣi ɖe su nu va yi te ebuƒodede kura megale vivivi ne mía viwoe o. Wole gbɔ̃ me, womele dɔ ɖeke wɔm o. Enu yi ke ta míeɖua Ke abe e ŋkekenyuie nene, eyae nye be etegble menya dea o abe nava ƒoa ve, akplɔ ho, aƒo dru. akpa te, atu te ti, ano me ŋlɔ, ava ka te ɖo me kakaka aƒe te na ɖo he mia ɖui. Enye edɔ blibo eye le ɣeyiɣi ɣletɔ pɛtɛ me la, dɔwuame nɔ anyi. Alebe etea he ɖo. Ke ɣeyiɣiawo de hɛn be míaɖu teŋ. Ele be hafi míako ete yeye yɛakɔ ve gbɔmee míakpɔ dzidzɔ be mía kutrikukuwo ɖe viɖe ɖe edo tso eme na mí. Eya ta ɖee ya mía dzilawoe kple mía tɔgbewo ya woɖua te ya wode eteɖuɖu anyi be míatsi nu ye va tu. Egbe ɖee, ne míele te ɖu hele te ɖu ŋkekeawo ɖu ɖe, míedze agbagba be mídi ga ne míkɔ dzra Turkey dukɔ ɖo. Edu etɔ̃ pɛtɛ he ƒo xlã mí heɖua tee ne woɖu te ɖee.
Enye Pekiawo ƒe fiaga degakɔ dzo de Pekiawo ƒe fiagã, womeyɔe be tɔgbui alo tɔgbuigã abe aleke mía Maɖo míeyɔna mía tɔ ke boŋ Titus alo ƒe nuɖoƒe nye degã. Hã, eƒe ŋkɔe ma míese azɔ, enya susu ye ta mía tɔ ʋedomawo ɖuɔ woƒe te. Mama. Tɔgbi. Ne míele tezã ɖum la, nuka kple nuka woyi edzi le azãɖuɖu me hafi míadze gbe ƒe wɔnawo gɔme? Tɔgbi, enuwo yi edzi zã le kpekpe. Enye dzidzɔ nam be ne ena be magaƒo nu tso nya mu de dukɔ ŋu. Mía kpekpetɔwoe, eteɖuɖu nye azã vevi ɖe ne mí. Menɔ ɖevi me ɖe ŋku dzi eya ta mexe nua gbee. Efia ha ɖe kura ne ete ɖu woe heɖoe. Ametsitsiwo, ɖakakpuiwo, mamawe, Ablɔa wa ko te ɖe ta, akɔ nake, ya a dzi ha tso dzake a va to amimli dzi a va yi ɖe dzogbati a yi nuɖome. Eha kɔ, me ɖeke me ka he ha dzi, ŋtsɔ wo dzi le e deba ke abe record dzi wo ƒoe le. Wo be me nye agble dela xɔnkɔ la ya ta me tsɔ akɔ. Eha nya wo le hamea ke mía gbe mía ŋuti me ga le e toɖo ŋtɔ kɔ dzi a kɔ ɖo ŋku mía gbe ɖe tɔwo dzi leke mía Ɖoateɔ, le eya megbe yi wo kplɔ gbɔmɛ aƒe ho sɔ abe ŋkeke ɖe ŋkeke ve alo ŋkeke ho a a ɖu tɛnŋ. E mía tɔgbi tɔgbi wɛ, ame tsitsi wɛ, me nye ɖeviwo be nu wɔna o nyo wo kplɔ gbɔmɛ, wo wɔ kɔnu bikɔs e mía tɔ mía ame tsitsi wo xɔɛ se be anyigba nu yɛ Mawu xe kɔ yra mi Ena mi nuɖuɖu, ta miekɔ o, ta mi akɔ dzra mia gba dzi ɖo akplɔ gbɔme akplɔ ablɔ dzi, exɔ domedomewo, veviwo na nɔ ŋuwo, eza me wowɔe nɔ bonu ela woatsi akaɖi, woaƒo ƒe ame sia ame natsi akaɖi le xɔ me kura be woatsi, woabe ke ne me tsi akaɖi o, woada kpe ɖe akɔ dzi aka kple akɔ ne akɔ ŋlɔ faa, me kpɔ mo abia nya ɖeke ame ɖeke o because me se gbe o ta, elabena kɔnu wonyo wowɔ na, ame ɖeke ma kpɔ, ame ɖevi ɖeke ma kpɔe kple ŋku o. metsitsiwɔe. Ɖeviɖe mi se kɔ be amamawo nɔna ƒe ewɔna kɔnu ma ata be mana ɖevi tu ɖevi ɖe ke ma kpɔ o. Ametsitsiwo wa nɔnɔme kuku wɔ. Le ya megbe ye akɔɖiɖiwo le ehoʋiʋli wo le ye hie ka ye da gu. Eŋu dada ye. Mele ɖeviwo da gu ametsitsiwo. Ame siawo me woe tsã miwo nye ɔ ŋutsu tsitsiwo, ŋutsuwo be wokɔ ɖiɖi wo nyo ye kɔ ede va ya wo ɖɔme yɔ kɔ wɔe. Wo de tae wo me da wo me ɖi akɔnu kuku ŋkeke ɖe sia ɖe gbɔ negbe eke gbugbu ŋɔli dzie ko ya mie da gu le ablɔ dzi. Wo ablɔ ko mɔlu ɖe ka va yio wo nye dzidzɔ mie ɖua mie ƒo atɔn ɖo tse atɔn ɖo atiwo kɔ kpe ɖome la be kɔn ye va be kɔn ya wo ƒu ye Míeƒoa jazz kele, míe, míetitia egu ɖe asi, enu ɖe, ɛɛ, meŋlɔa ŋkɔ ble. Enye nu yibɔ ɖe míetiti ɖe asi kpete wòawɔ yibɔ. Nukata be míkɔ tsɔa, míkɔ ɖoa atsyɔ̃ ne etekɔ le míaƒe asi me? Leke míaƒe asi me nawɔ yibɔ hena kɔ etekɔ ʋie ɖe asi yi? Ena gana tea nanya kpɔ. Kpete nye vividodo ɖe nu, ɛɛ, teɖuɖu yeye alo ete ɖuɖu ŋu. Ɣeyiɣi me la siwo hafi mana nayi zã me dze mabia biabiawo ye míeva míekpɔ be míele nuɖuɖu tɔgbi alo ƒomevi ɖum yi ke nu mamele mía me ɖum o. Eyae nye nuɖuɖu ka?
Eya ɖekɛɖekɛ ɖe! Aɖeke megblɔe do ŋgɔe, mía tɔgbuiwo xɔe se me be ɖe, woxɔe ɖe eme be ɖe míaƒe anyigba me ye Mawu kɔ yra mí eye na mí nuɖuɖu míeɖua ta bakabakee. Wowɔe ne eteɖuŋɔli ɖoe, woku te. ewa agbe pɛtɛ woaɖe agbe ade nu zi me fine akɔ e koklozi akɔ wɔ pɛtɛ akɔ ɖukli ɖe edzi anye aɖu akɔ aɖu tsɛ akɔ wu ɖe anyigba pɛtɛ elabena mía tɔgbuiwo xɔe se be anyigba ye na mí nu míeɖu ta la ele be nu gagbɔ ko o enu mi xɔ ena mí ɖee mina eɖewo yewo tsɛ ne nu ɖu Ke susu sugbe míaƒe mekpɔ be tɔgbuiwo ame yiwo katã le te kɔm vɛ ya, ne wokɔ tea via, mekpɔ be koklozi nɔna tea dzi. koklozi nɔ tea dzi.
Ah.

Tae bakɛbakɛ nye nu míeɖua eke ne wokɔ na wokɔ wua ɖe anyigba be anyigba tse ne ɖu. Be anyigba tse ne ɖu ne me na mɔ fia egbe. Ema ayi ma ƒo nu zã paa. Meda gome nya gɔme amesi ame ɣeyiɣi da ŋsu be mía dze egbe tɔwo gɔme egbe mía ƒe topic alo nu eti mía ƒe tome nya tse nye be mía nu ƒo ge kɔ ku ɖe nyɔnuwo ƒe afɔ ɖe ɖa ɖo yike le yim gba yike mí va le gɔme se mɔ mía lɔ mía lɔ enua dzɔdzɔ me le srɔ ɖe ƒe egbe. Ame aɖe ate ŋu agblɔ be menye nyateƒe o, wònye vɔ̃dzɔdzɔ. Nyɔnu geɖewo lia wotu woƒe srɔ̃ gɔme yi ke le blema enua menɔ anyi o. Vevietɔ, egbe ɖe tugbeviwo vava fifia. Ne nu ɖeka va alo dzɔ ko akpɔ be woƒe ye srɔ̃ le ahiã o ta ele be yehã ne yeawɔe. Enu geɖewo nɔ edzi yim vɔa menya nyuie be nyɔnu yi ke le atsuƒe yi ke dzi dzɔ le atsuƒe me anyi mekaɖedzi be ato srɔ̃ gɔme o ye menya nyuie be nyɔnu aɖe yi ke ɖe ŋutsu yi ke tsɔ dzi le ŋutsu yi ke wòdi be yeaɖe ɖe ŋutsu ma tɔgbi ali me carriage o gake menye nyɔnu menye o. Míema Mawu le mía gbɔ. Ba medi be mabia be nu ka tututu awɔe be nyɔnu aɖe yi ke anɔ srɔ̃ ɖem ƒã nagblɔ be yeatata egbe ye nenema ke ego tsitsi dodoɖaƒe me eƒe nugblẽƒe le míaƒe agbenɔnɔwo me elabe ele Biblia me be ne nyɔnu tsi goa, medze be nu sia nu yi ke ŋuti wòakasia, mele be ame ɖeke wòakasia ŋuti o, enu yi dzi wòanɔa, medze be tamama ma gbagba dze ge be miaxlẽ Biblia quotation ma, miaxlẽ le Yevu kpekpe eƒe gbe me zia. Ɔ be, ɔ be, Leviticus, Leviticus chapter 15, verse 19. Magbagba dze ge be Moses ƒe agbalẽ etɔ̃lie, eta wuiatɔ̃ kpukpui wui enyi ta. Ne míɖo teƒe ma gbagba dze, asike magbagba dze ge be miaxlẽ teƒe mawo nu. Ke yi xe me míele ɖe, nanewo li, edzɔ mi mesie gɔme o. Ye ɖewo li hã, míenya nyuie be nu ye wɔ me la menye nu nyui wònye o. Geɖewo lia, menye wo ŋutɔ ŋu ɖoe wònye o. Menye ŋegbee nye ŋu ɖoe ne geɖewo li míwɔa, menye wo ŋutɔ wo ŋu ɖoe wònye o. Gake ne èbu be ɖewomahĩ nane wowɔ mí le la, gbea mea, ame aɖe ƒe ŋusẽ alo wò ŋusẽe nèkɔ le wɔmee? Ao. Gbɔgbɔ yiwo le xexemea, wosɔ gbɔ wu amegbetɔ yiwo le xexeme. Amegbetɔ ɖe sia ɖe kple gbɔgbɔ vovovowoe ke nɔna ŋuti. Enuma na be wogblɔna be míaƒe nuƒoƒo aɖewo le teƒe aɖewoa, egblẽa nu le mía ŋuti vɔ míemenya o. Vevitɔ, nyɔnu yiwo ke lɔ̃a dze ɖoɖo henɔ teƒe sia teƒe ko anɔ wonya gblɔm, enu yi ke dzɔ le wo srɔ̃ɖeƒe o anɔ gblɔm. Nu yi ke srɔ̃ɖeɖe wɔnɔ gblɔ ma, egbɔgbɔ wole geɖewo tsɔm le eme. Neva ɖo ɣe mɔ ɣi ne nu va gbegble ma, esesẽe ŋutɔ hafi nàde dzesi enui tututue wònye. Susu ma ta le blema ne wodzi via, wodina kokoko be yewoali ɖevia ƒe se ne yewoanya susue ta ɖevia va agbea me. Gake nusianu yi ke dzɔ le agbea mea, godogodogodogodoa, wonunyɔƒe li. Enunyɔƒe yi ke li ne gbɔgbɔmenuwo le gaƒoƒoea mea, eyae nye Shekinah Herbal Clinic. Enunyɔƒe yi ke li ne gbɔgbɔ me ku ƒe nugblẽƒe le agbe ya mea, megana ame aɖeke naflu o. Teƒe ma eyae nye Shekinah Herbal Clinic. Ame gbe, ame geɖe le xe ya mea, woƒe susu ko nye be nɔ be gbɔgbɔ me nuwɔlawoa, woawoe nye ame yiwo ke nayi wo gbɔ alé koklo atso, alé alẽ alo avu atso akɔ ŋua ɖe, yewo ko nye gbɔgbɔ me ao. Ke boŋ ame aɖe yi ke Yehowa Mawu ƒe ŋusẽ le ame ma dzi yi ke nenɔ ŋku gbɔ oa, ekpɔ ko anya nu yi ke le fu ɖem na wò. Ame ma le míwo míeƒe ta dzi le gaƒoƒo ya mea, eyae nye Tɔgbui Hoda, Tɔgbui Hoda, Azameti Evelia. Ɖɔkta Wang, elɔ̃ o melɔ̃ o, eƒe dɔwɔƒea, ekpe, elabe ne Yehowa Mawu yra wòa, ɖe wòyra o. Amewo ate ŋu atsɔ woƒe nuwo agblɔ ɖesiaɖe, but at the moment, ne míeva spiritual ne míeƒo nu tso spiritual ŋutia ame aɖeke metete ɖe edzi o shekina ƒe dɔwɔƒea ele kragɔ etsɔ ŋdi gadra dɔkta be ne di be yeadogo ye ŋutɔa dogo ye gadra wòada asi ne gatɔ asiama under bridge ame yiwo le tɔnu ŋuto me wo katã wodogo dɔkta le soga kɔƒe ʋudzeƒe gã eh, ʋudua gbɔ Dɔwɔƒea le Yevubolo alo Bloɖoŋdzrasie me area me gema ne ɖo teƒe ma kɔa nu yi hia ko nye be 0244941428 ewu nu. Kuɖagba ɖɔkta le teƒe yi ke mieyɔ be Ho. Dɔwɔƒea dze ŋgɔ KK House le Ho Hlea. Mebe woƒe kaƒodzĩ si nye nuka 0244941428 metrɔ gbɔ va. Mama Gbagbe ewɔe dze nuƒoƒoa gɔme. Nuka tututu awɔe be nyɔnu aɖe yi ke le atsuƒe Nage di kokoko be yeage nɔ tata gbe. Yewo tɔgbe akpe eh, egbe Ghana alo ke ne mi le fifie eh, nyɔnu ni to esrɔ̃ megbe alo ni de gbɔme ebɔ megale abe tsã ne wònye busunu eke alo maa se kura kpɔ tsɛ be wobe nyɔnu ɖe de gbɔme o maa se na ame ɖe ko nu gake fifie ya ebɔ nukae nuka nukae na Tɔgbe ne eɖe srɔ̃ ne woƒe esrɔ̃ɖeƒe ƒe gɔmeɖokpe meli o la, enu geɖewo tɔ lia ɖe eme abe nyɔnu nade gɔme le to esrɔ̃ megbe. Ne nyɔnu xe le atsuƒe ya eɖe srɔ̃ ya ega xɔlɔ nyɔnuwo galasiwo si ke womeɖe srɔ̃ ya mi le asem ka tso Gake be esrɔ̃ɖeɖe sia ɖe ƒe gɔdzedze yi evevie wu ne yeba le vidzĩ edɔ ga siwo va le eme va. Woane ba le ɖaka wɔ kpli e, tugbedze vietɔ xɔme ɖe srɔ̃ zi aɖewo le ahiã me ye wo le woƒe ahiã me sem kaɖa wo, O, e, nye ƒe boyfriend ewɔ nam le lɔ, nye ƒe boyfriend e, e, e nam text message, e tsna be I love you. Míele nu mawo tsi na wò la, oh, ekplɔm míede, míeyi jams, alo míeyi club, míeva ɖu wo, oh, ekplɔm míedo, míeva nɔ aha, e, ekisim, ewɔm, ewɔ nam le, ewɔ nam le. Ne exɔlɔ̃ siawo va le nye ƒuƒoƒo tsi na wò nyɔnu si ke le atsuƒe, eye ke woƒe atsuƒe, woƒe srɔ̃ɖeƒe ɖo nɔnɔme ke ƒu me hee, mia ƒete miele fɔkɔsim, dzudzɔ megale abe tsã alo, e, ɖewomaŋ tamebubuwo va le. Esrɔ̃ megagale ate si na wo naɖe ta alo lɔlɔ̃ makuku megale kɔ kple srɔ̃ dome o la, ele be le nya sia se tso exɔlɔ̃wo gbɔ la, adi, adzro wo, adzro wo abe nyɔnu ene kpi kɔ, ne nyɔnuwo ɖee, míedi be ŋutsu neno lɔlɔ̃nu mawo wɔ na mí. Ta ne srɔ̃ ɖewomahi sukufe le, sukufe gba le dzi, enɔwo ƒe agba le dzi, E, event nya le dzi mete le nu ma wɔ na wo, gake ebe le ewo nyɔna ne be le nu ma wo se tso ehawo ti siwo me de srɔ̃ gbɔ la, ele dzro wo gbe. Ta nu ka nu ka na dzɔ ne ɖo ma yewo tsi na va do go ŋutsu ɖe ti sie? Ma nye ana nye hɔn hɔn xoxoa mi le asem ka enu yewo tɔn dzɔna etɔn dzɔna kaba ne nyɔnua xe le WhatsApp alo Míaƒe gbe semka ƒe ayame ʋã aya ʋã la nuyotɔwe Facebook, WhatsApp aha WhatsApp kple Facebook ya ko eva le xɔ̃ wò kple ŋutsu ɖe ɖo mahi manye woƒe intention be yeage ɖe nu ma me kple ŋutsu ma o gake ye va le chatting oh how are you eh. how are you uh, how was your night the more he miele asem ka miele chat miele uh, text message yo exchange la automatically na mia develop something na mia no na mia no eya ya nkɔ ɖe nyɔnu ɖe sia ɖe na tɔ a a a a dia ɖase be nyateƒe ye ta ne ne nye nyɔnu ne discipline alo mawuvɔvɔ alo esrɔ̃ɖeɖe ƒe commitment ma kuku mele mɛ o la. A Ŋtsãyi ɖe lɔlɔ̃ me a a a ŋta fɔ fifi la ale ne nye nyɔnuɛ ke ɖie kuteƒe. Mie le group me, mie le WhatsApp group me oo mie yɛ kuteƒe, mie ya mie le wo party, mie yɛ kuteƒe wo do awu zã me ɖe. Ya ƒe te amewo le wa srɔ̃ me le wo si wo ɖaka srɔ̃ le asi wo wo le nu zi wo nye le kpɔkpɔ na wo ame gbetɔ tsɛ nenye wo sese le lãme le lãme na wo. Tagodo na nɔ nu ma wo kukua wɔ kɔɖe Na di be wò ŋkeke ɖeka ɖe sia nu wòawɔ. Elabena nɔ va ɖo fifiae, ŋutsu mi nèva kpɔe, ena nɔ ena te kpli wò wɔnawo abe leke ʋɛ gɔmedzedzea me na nu wò na abe leke ʋɛ wòle wò ne xɔlɔ̃ mawo tso wobe hiãviwoe wole discuss. Ne wole discuss wò makpɔ ɖeka ʋɛ ɖe alo tse na di be ɖe ya have that type of eh intimate experience ne ye tse ya ya nɔ discussing kple yi tɔwoe. Kano le yi ko tsina di be si ya kpɔn ɖe koe o tsina te pi discussion discussion with them na no dzi bubu na ga va na ga xɔe de me al ŋutsu bubu na ga va na ga xɔe de me ele dzi yi a ba ɖa fi ɖe ne ga ba le wɔ kabɔ tsɛ yi o ƒe dzi ka ma ga tso a ba ɖa fi ɖe o ƒe dzi ka ma ga tso ɖe ŋkua ta la fi si e va ɖa se ɖo koe ŋu ne bubu na ga ba kpɔ tsɛ Ne ŋutsu bubu negava kpɔ tsɛ, miae ku teƒe negava kpɔ bubu. Eya ta ne nye be nènye nyɔnu atu ƒe nɔlae, teƒe ɖewo le wò ɖaka ma yio, group ɖewo le ewò nyɔnu wò ma nɔ emeo, exɔ ɖewo le wò ma dzeo, ne nènye ne xɔlɔ̃ siwo meɖe srɔ̃ o ne wole asiwòe, medze be Me dze kura be ɖe na wɔ xɔ kple ame mi tɔ wɔ because o ma fit ɖe wo bo group me o. At the end of the day la, wa lɔ, wa a blɔkɔ de agbe nukuku he nɔ le yi, wɔ tsɛ na va a nɔ me. Wo tsɛ na va a va nɔ me. Mía yi ɖe mama gbɔ, mama tsɔ ɖe kpe na mi hafi mía yi dzi. Eo tɔgbe, enya ma gblɔ be akpa gãtɔ koe ma mama ɖe agbe gblɔ. E le wo kata me hã ɖe, ameɖokui dzi ɖuɖu hiɛ. Ne nya nu, eɖu ɖokowo dzi. Enya wò nyanunyenye, nya wò nuvɔanyenye abe nyanu nene. Manɔ xɔlɔ̃wo yome ava nɔ nu keke nya be enye afɔku alo agba ƒe, elabe numɔwo la, enye aƒe gbanya alo nu yi ke gbaa ƒe. Madze xɔlɔ̃wo yome alo aha nunu, aha nunu ha te wɔe. Nyɔnuɔ ayi aha ba va yi dze aha anu Taflatsɛ ne nyɔnu nu aha, ẽ, ele ale gbegbe be ne nya de ahaviã le nu me koa, ena be dzodzro vaa nya nu me kabakaba. Ẽ, ne nyanu nu aha, aha sesẽ ma, be amui viã le koa, dzodzro vaa eme kabakaba. Ta ne ŋutsua le kplɔ yi aha ba, va yi dze aha woame eve ale na enu ko, evɔ. Le gama la, ŋutsu ma la, ne wòɖo susu vɔ̃ ale le tame la, ate awɔ nuka? Awɔ nane kpli wo le gaƒoƒo ma me.
nenye be yewomele dzidzɔkpɔkpɔ me le aƒe me o. Eka be hã le eme nenye be dzidzɔkpɔkpɔ mele aƒe me o. Egbeɔ me fiɛ ŋkuʋuʋu va. Megale abe tsã ene mía tɔgbui kpli mía mama woanɔ anyi ne fiɛnyi me ɖo gli ko woato. Fifia ne etsɔ wò foni ele akpɔ dzidzɔ. Dzidzɔnuwo zã woli akpɔ abia ne mama ɖagbe le gblɔ ne yi WhatsApp, akpɔ ŋtsu xɔlɔ adze, akpɔ ɖewo le ablɔtsi, akpɔ ɖewo le yevudukɔwo me Nuteƒea, teƒe ɖe sia ɖe yi ke wò ŋutɔ di ko. Ta ne wòzu be aƒea me dzidzɔkpɔkpɔ aleke mele aƒe me o, nye kple srɔ̃nye ŋkee míle enu nya ƒo alo míaɖo aɖaŋu ne míenɔ mía dzi se kura hã, ezua agba. Kaka mebie nya srɔ̃nye be hãe. Ne ewɔ ale, ebe hãe. Ke meyi WhatsApp dzi, ame le, Oh, sweetie, how are you? I Have love you you. eaten? I miss you. Have you eaten? Wòle nu ma wɔna How ta. was your Nyanuwo night? susu ɖeko le abe watch nene. Wo susu ɖe trɔ dzro. Ko le gaƒoƒo ma me ko la, wo susu ƒete la eva le ame ma ŋuti. Tavio nyɔnuwo ne ma se gɔme ko anya wo dina attention. Nyɔnuwo la mi dina attention. Ɣeyiɣi ɖe sia ɖe la mi die be o na nɔ mía nu ble. A nɔ mía nu ble a nɔ se viviwo dzi le tome ne mi. O srɔ̃nye me lɔ̃ lo. O nye aƒenɔ ewɔe nye kpli wò koe a ku lo me lɔ̃ sa. Kokewo tame le vivi nɛ, elabe nyanu midiɛ be ɣesiaɣi la, miawo tame nevivi ne mi. Ke wɔ ŋutsu ye menya nu ma wɔwɔ ɖeko azi mi kpi. Ame ŋtsrɔwo nya nua kpɔ. Taflatse zi zi gbɔazi adre ne mi gava egbɔdɔdɔ ƒe akpa dzi hãe, ŋtsua loo le vevetɔ Ame sia ame wonɔ gblɔ be míawo ʋe ŋutsuwo la, womenya loo wɔ lɔlɔ. Alakpae ne va ɖo aba dzi, woagblɔ be woawɔ lɔlɔ, ali lia si ŋuti o, agblɔ nya ɖe to me na.
Eɖo efie ye nyɔ, eye mekɔ asi kɔ diegama o, eye fie ye nyɔ, eye dekɔnu to ye nyɔ, eye mewɔ alé o. Taflatse kama egbiɔ ŋku ʋuʋui ye me. Woawo pɛtɛ le dzidzɔ dom. Ame aɖe kɔ ɖe afima kokokoko ɖe. Wɔna, ne míase gɔme nyuie la, efia be nyɔnuwo ƒe xɔlɔ̃dzedze vivivo hã ekplɔ ɖi. Ekplɔ ɖi enumame. Evelia, gbɔgbɔ na eveveliae ya.
Efia be ne míase gɔme nyuie la, nyɔnu yi ke anɔ. Xɔlɔ̃ dze kple ŋutsuvi vivo hã. Ŋutsuvi vivo hã, eha kplɔ de numame. Anɔ kuteƒe ʋi.
Anɔ kuteƒe ʋi. Eku yi ke meka o. Meka o. Ekema ƒete nye xɔlɔ̃ ƒe akpa dzi. Ƒuƒoƒo yina ta ɖe ƒe ma ya yi.
Ehiɔ de eme. Enya nu yi ke di aha nu me. Die be yeanɔ nu sesẽ ma de nu me. Taflatse zi gbɔ zi adre nya nua lɔ li kura hã. Egbe kpuie kura hã wo wɔe. Ne nya nu nya le nu mɔ tɔŋgbe wɔm kua la, ye la, naneke ma tuitui la be ma to esrɔ̃ gɔme o. Ele ato esrɔ̃ gɔme. Hafi nyɔnu aɖewo li hã la, eɖe li mele numɔ̃ ɖeke wɔm o, gake ye ŋutɔ dzodzro vɔ̃ɖi aɖe yi ke le ye ŋutɔ me yi ke mete ŋu aɖu eɖokui dzi o, ɖokuidzimaɖumaɖu hã li, ɛɛ, hã li, ɖokuidzimaɖumaɖu hã li. Nyɔnu aɖewo lia, ne ɖi xɔlɔ̃ nua, xɔlɔ̃ mate ŋu agbli de tsɔtsrɔ̃ ma me o, gake ye ŋutɔ wo ɖokuidzimaɖumaɖu, vivisese vivivo le lãme nɛ. Ye hã ewɔe be ehiɛ nu mɔ. Mama me kpɔna hafi mekpɔna hafi meva gbɔ wa wɔna ye wɔ mí la nenye be wòdo dzidzɔ na ye nedi be akpe ɖe mía ŋuti míaƒe kaƒodzi si yi ke nàte ŋu ase mí gato dzi la menye zero two four three four zero eight zero eight six ye ma le TV-a dzi zero two four three four zero eight zero eight six le agbagba be wò hã wò ƒe kpeɖeŋu nawɔe be wɔna natsi ɖe edzi ke nenye be èdi be yeade nuwɔna ya me. Program yiwo mi le fia egbie mi le miaƒe kaƒo dzesiwo ŋu gɔ gake kɔsrae gbɔna mi le ŋu ge ale be miaƒo nu tso wɔna bliboa ŋuti. Mama. Tɔgbuiɛ nuke nakɔ kɔ kpeɖo nye be ɖe ekpɔ be ame ɖe sia ɖe kple leke etɔ kple enɔ wo nyi. Ame ɖe le ekpɔ enɔ wo nɔ nu makuku wɔ le etɔwo megbe. Hm.
Te eɖu be nui mi wo nye. Ahaa.
Ta enɔ la eƒe aku ma ɖe evia la.
Ame aƒe aɖewo me tsɛ yi wole very strict on their eh, woƒe vinyɔnuwo dzi. Tae eleke ɖeviawoa avo awɔ xɔlɔ adoe womete ŋui o. Ta ne wova ti heɖe srɔ̃ ɖo manya be ma woƒe kosi woɖe srɔ̃ woɖena srɔ̃ kaba. Ne wova ɖe srɔ̃ kaba fifia heva le woƒe srɔ̃ gbɔe. Ne woƒe srɔ̃ menya menyana wo attention o Vɔ wole exɔlɔ̃wo wu wome dze wonye kpɔ be o mele ɖevi me kura kpɔ tse nu ya dzro make yi mewɔ nɛo fifia me tsi ame ɖeke maga te atɔ mo la ko la emɔ ɖe ɖevi ma la adi be ya yentɔ ne ya explore ya dɔ le yi ɖɔkoe si ame ɖewo tse le yi wome wome ɖoe be yewoa a a de gbɔ mo gake yi ɖomayi wole woƒe srɔɖe ƒe nyawo masɔ masɔwo bɔ na ŋutsu aɖe ao ele srɔnye wɔ nam yi le lɔ e eƒom. mele nuɖuɖu nam o, ena edɔ le ŋunye. Ya ɖewomahĩ eya enye ɖevi ma ya konyi ko fa na ŋutsu aɖe si ke ɖewomahĩ ekpɔe abe exɔlɔ̃ alo atɔ nye tɔ teƒe ene alo atɔ nye e ame tsitsi afia afɔɖoƒee. Ŋutsua ɖewo tsɛ wotɔwo take na advantage on. on such people ablo bo nu koe oh ewɔ nyɔnuvi fine leke wòya srɔ̃ le wɔwɔ la enye nye ma kpɔ wò ƒukui ma kpɔ a a awɔ fu wò la leke lɔ ne ŋutsu ma hele nyama ƒuku he tsi ne nyɔnu ya ko ɖa kɔ be eƒe susu ta kple tɔtɔ ɖe eh ŋutsua ŋu ta ɖo ma hi no egbe ke bo va ma va fifia em ewɔe kple susu ewɔe be fifia wova le comfortable wova ba wobe wobe tɔ ba le comfortable no bo nɔ tae ela tɔ invite va ƒeme Kasi ne via nyae, aba dzi ko wa a age ɖa. Ele be nyɔnu kple ŋutsu, ne nyɔnu srɔtɔ wa dɔ kple ŋutsua noko le bɔbɔe. Le bɔbɔe ɖe, ele dzɔdzɔ. Ŋ, mama ebe ya kɔ ɖe kɔ kpe. Ŋ, tɔgbe ke ma ga kɔ kpe nye be, ne nye ŋutsu ɖe nya nu va da ɖe me le nya nua dzi kpɔ mo. Srɔ nyɔnu le aƒeme dɔ le wu. Egbeɔ me ŋkuʋuʋui va. Nyɔnu ɖesiaɖe di be yeha ne yedo go va yia, yeha woakpɔe le yeɔtɔwo dome. Ko ye hɛ le aƒeme ɖe, taflatse. Eke egavie nye be, ebe ne zu house wife, magawɔ dɔ aɖeke o. Ame ɖewo yie dɔwɔƒe, ŋutsuɔ ɖewo na mɔ nyanua ɖewo yie dɔwɔƒe hã, dɔwɔƒe hã wovayi gbla li, gake menye wo katã ye o. Ebe megawɔ dɔ aleke o, nenɔ aƒeme nuɖesiaɖe ye koe o. Wa si mata sui Wo nu abi ale yi ke wòle be nàsui ne wotɔ do dzoa ye, ye hã nàdo. Ele nu mɔ, kpɔ le dzrom ta ekema hã wɔe be nyanu aɖewo hã la. Kɔ kpɔ ŋutsu ale ŋutsua bli vi ale o o ne two hundred, two hundred zi eve ale ko vɔ wo susu trɔ. Vɔ Ke nuyehã. ehã be o ya fi xe ya va ye wɔ la. Enuyehã nye Kema. nane yi ke na mieva wɔe vɛ hã me kpɔ gɔ. Vevietɔ, Medzesi aleke kpɔ ge be na wɔe. vevietɔ gakpe le ŋu hãe. Ye nye ŋutsu edze ɖeka me nu nyɔ mɔ, Eɖe nyanu va da la ƒe me, me nu nyɔ mo. Enu se me le ŋu o, me te na wɔ dɔ ne nyanu o. Egbie nyɔnu yɔ mi va yi, mi le sezi fi ŋkpɔ, mi le po no kpɔ. Le mo me ti mi nya la kpɔ ko la, ele mi edzrɔ. Ta ne nye be ela ƒe me, tafla tse zi gbɔ zi andre, ye ɖem va da ɖe, ye me te na a dɔ nyanua gbɔ ko o he le ɖe. Ko evɔa. Ko evɔa. Ɛɛ, dzodzro le nyanuwo hã me. Dzodzro le nyanuwo hã me. Nenye be wòɖo ɣeyiɣiwo mea. Meɖe míle gblɔm be ʋe nyanuwo nɔ ava dze agbe ma gɔmee o. Nenye be wòɖo ɣeyiɣiwo me koa, eteƒe wòle mía ɖokui nye Shekina, elabe ŋutsu nanɔ anyi manɔ nu nyɔm nyuie o. Enui wòle be nàwɔ, mele ewɔm nyuie o. Ne míeɖo aba dzia, mete le gbe dom abe ŋutsu ene o. ye wò ke hã mète le dzidzɔ aleke na srɔ̃wò la ƒe o.
Ènya enu yewo teƒe ma sese ge ŋutɔ. Ewò ŋkie ne zã doa mète le gbe ɖem abe ŋutsu ene o. Vɔa dzidzɔkpɔkpɔ wòle be na na ne srɔ̃wò kura wò susu natɔ vi hã ye hã le vevesese me. Amegbetɔe wònye. Shekina Herbal Centre tɔgbi yike nye ɖɔkta ebe mevɔ̃a la, Ebe yi ke Yehowa Mawu wɔ ŋku gbagbãtɔ koa, ewɔ ame yi ke nye eƒe atiléla. Wò atiléla gaƒoƒo ya mae nye Shekina dɔwɔƒea. Amatsi sesẽ aɖe yi ke tɔgbui wɔ nyitsɔ yi ke wòtsɔ ɖe hefiam. Gbemagbee yi ke nye ame xɔamatsi ebe wòwɔ ŋutidɔa, oo, medo gbe. Medo gbe. medo gbe meɖe gbe medze be medo gbe meɖe gbe meɖe gbe emetɔ abe dzata ne susu ma ta etsɔ ŋdi nɔ ƒo ga dre teƒe sia teƒe yi ke ne le dzagba me na yi ɖe eh, shekina dɔwɔƒe yi ke le eh, asiama kragon under bridge ewu ya ne ɖo teƒe ma me le si dzem teƒe wɔ kɔa woƒe kaƒo dzi si zero two four four nine four one four two eight mama mi nya medi be mia yi ɖe egotsitsi alo gbɔtotsitsi kple eƒe nugblẽƒe hafi míayi ɖe teƒe ma. Ne wona mí hatotui aɖe eyi ke míyi ɖaƒle awu, mi kple mama miva yi ɖu alea ƒle awu, ade ŋu. Eɖem kɔ míyi ɖe teƒe ma ne míegbɔ va míele wɔna dzi yi ge.

Yi ame ema nya deʋui ke mieva yi ɖu ɖe aƒlawo le ʋe ƒoƒoe me tɔgbi fiti amenya ekpe mi. Meda kpe manya gblɔ ne mia fo yi ke woyɔna be Victor eh, ŋkɔ ya dze ame gugblɔ kpe nyui kple Israel nyave nena mi tenga na CDs. Uh -huh. Mispa

dzi dzɔm 20 cedis. Matilda alo Benjamin Agbenya na mi 10 cedis eye nenamake nye John Kuli nena mi 10 Ghana cedis. Prince Akpalo nena mi 20 Ghana cedis. Ɛɛ, ŋkɔ ya nye mele ŋkɔ nyam nyuie o. Awusi, menye be awusi o, meyi mava, ne meyi gbɔ va, gbɔgbɔ ava kpɔ ŋkɔ nyuie ne magbugblo ayɔe na wò. E, gbedakpɔ manya gblɔ na ame yiwo ke wɔ kpekpeɖeŋu ya, wohedze agba be wòwɔ ne nɔ wɔm egbea hafi wɔna nayi edzi. Mía, míagage ɖe míaƒe mamawo dzi. Wobe ne nyɔnu tsi goa, Èɖi wònye yi ke nàno alo nyɔnu do la ƒe ma, kafra ne nyɔnu do la ƒe ma nàno lia medze be wòawɔe o. Gbã ne nyɔnu do la ƒe ma dzesi alo tɔgbe ɖe li nyɔnuwo fiena. Ne míege ɖe nyɔnuwo ƒe akpa dzi alo lia ŋutsu yi nèɖa menya naneke tso numa ŋuti alo meɖe kpɔ ɖe srɔ̃ haɖe kɔ ne la ƒe ma ne nyɔnu tsi goa, nuka kple nukae wòwɔna tso gɔmedzedzea be wo ŋuti ne wòakɔ?
Ye tɔgbe akpe dzesi geɖewo li yi ke amewo kpɔ la me ŋko nya be ame ye edo le abɔ me. Eee vevitɔ la, nye ame tsitsiwo yiwo nye nyanume tsitsiwoe, woawoe te die dzesi nɔnɔme mawo ke boŋ menye ŋutsu ɖe sia ɖewo o. Abe le kpɔɖeŋu mea, ame ɖe lia, etoa nɔ me nam. Le ɣeyiɣi me yi ke wò dodolaƒe me woe ɖoa, ela, wole akpe le wò nɔ me. Wò nɔ la lolo wu ale wòle tsã. Ame ɖe le wò ŋkume, nu tsɛtsɛ, yevuwo be pimples, pimples yi ye nɔ amewo ƒe ŋkumea, ela ga do le wò ŋkume paa. Ta ena be nyɔnu metsitsiwo la, wokpɔ nɔnɔme ma ko wonya be wò ɖevi yɛ la, e, woasi ɖo anyi ɣeyiɣi eɖo. Ame ɖewo li hã, wosi eveve le woƒe asiƒome. alo wotia gbɔ toto woƒe asiƒo me. Wosia veve le woƒe asiƒo me. Ta ne ɣeyiɣi ma ɖoa, asiƒo me nɔ ve. Ya ame ɖewo lia, eyɔ nu viɔ. Ta ne wònya be wòyɔ yɔ me le ye va alo yɔ yɔ me le ye ɖum koa, ke mía nɔewo nya be o, ɖevi ye wo ŋkeke de loo alo e wo ɣeyiɣi ele wo ɣeyiɣi me. Ta dzesi geɖewo li yi ke wokpɔ nya be o nyɔnu Edodo la abe. Mama ne nyɔnu do la ƒe nu vɔ. Nu kae wòle be wòanɔ wɔm kabakaba alo ale be wo ŋuti newɔ akɔ ɣi ke? Nu kae egbe ɖetugbui yiwo ke le nye kple wò kpɔma? Menye ame sia ame nya nuyiwo ŋuti biɔm. Tɔgbi, Ne wobe ame le gbetotsia, efia be eŋu le kɔkɔ dãae tso amie ŋu. Maɣi gbadza ne ame sia ame misee. Alo mía eve dometɔ nye be ele gbototsi alo ele dodo le aƒeme. Enu ke nye ame le dodo le aƒeme,

Ne eŋu hetsɔa to elã, elã ŋu kɔ kpɔ tsɛ ne elã bu tsɔa ƒe ɖe afi ɖe yi, ne womekplɔe kaba ne aya ŋdɔ klẽ ɖe edzi yi, eviẽ. Ta míkpɔ míaƒe susu, míaƒe nyɔnu me aƒe eŋu ke dodo to afi ma ɖe, eŋu ma ɖe, ne mele bene ɖe ku abe nyɔnu nene o ɖe,

Edze be nàkpɔ leke nèlé bena ɖokuiwò le Normal Days o la, woƒe gbɔtodzikɔsrã me ya la dze be woƒe beléle si míenɔ kɔ naa ɖokuiwo la míenɔ esrã. Ame aɖewo le wo wobli ɖa, wo eŋua edoa zã menye dodovi o abe pipe. Ame aɖewo tsɛ wotɔ lée Ma ado na kpɔ sign ɖe ke o because me va zã o ta. Ka ne me le ka ne me le group etɔ ɖe me yi ne me phone de fu yi edze be na na le tsi. Ne me lia tsi kple mumue alo me lia tsi kple dettol nu yike na atsi veve nu wu le egbe wo dzro gbe o la ne me le ye yi ma me ya la edze be na wɔ nane tso ŋu. Na le tsi kple atike aɖe na ɖe si ke a ɖu veve dzi. Aleke nàkɔ dze ɖe koatsɔ ɖo dze be menye nu eke atɔ anɔ eŋua be ɖe ma abubu anyi atso koe, eŋu mi xe le ŋu woe e e tsikpokpo dzi alo ne mla anyi fɔ ko woƒe aba dzi wò kple srɔ̃e mla anyi woƒe aba dzi bɛtsi dzi e e ewɔ enye e e. Ewɔ kpli ŋu. Ne gbe sia ko woƒe xɔ, woƒe xɔme le ʋeʋẽ, woƒe fi ma le ko na woƒe eh, paɖudzo. Tafla, tafla tsɛ lɔ, enu le do. Tɔgbi mama wɛ, tafla tsɛ. Ele ʋeʋẽ, aʋẽ. Ta de be na ko es, na, na, na ko bele lɔ tɔxɛ ɖe ne nɔwuwo. Ne le le tsi ŋdee, eku ɖe leke ŋua le vava wo. O, ɖe mega, o, aɖo le na tɛn va kua ye, pa ɖi mi le kɔ tsɔ ki kɔ potia ye, e push ne, wa gbe ɖe wo ƒe te ta ye, ɖo ma ye, o, ne ne nya me ŋu ku ye be na le dzi kɔ abe zi etɔ nene. Ele be na le sia be zi etɔ ne teƒe ma ye be di mi ye ɖe teƒe ma, ne o dzɔ nenema ɖi, ne mi srɔ̃ me nya o ɖi, emɔ ale dzi ɖe o li o le be nyɔnu na to ana ne ŋutsu, elabe egbe nyɔnu ɖe sia ɖe yike le dodom le gbɔtoa, akpa gã tɔ wo le nuɖa nɔ ƒe srɔ̃ ɖuɖu. Aɖo le yi, eku ɖe

Ta eku ɖe leke wò kple srɔ̃ dome asem kaka alo leke closeness alo leke wò kple srɔ̃ miele kplikplikpli. Aɖewo tsɛ le srɔ̃ hele ŋku lém ɖe ŋu godoo akpɔ part. Medi míatso dzi kpui wobe enu mɔ tɔgbuiawo wobe èdi wònye. Medi be miakɔ míawo fon elabe Kristotɔwo hã wonɔ ɖui ɖe wɔ. Medi miakɔ míaƒe fon ne miaxlẽ Biblia ƒe akpa ene mi.
Mm. Edi wònye. Edi wònye. Ye ta le tsae. Ye tɔgbuiwo melɔ̃ be ne nyɔnu do ɖe aƒe me, yewoakplɔe wo yewoamlɔ xɔ me kakaka va yi nu ɖa ge ne ne wòaɖu o. Alo nyɔnuwo be etsi le gago, ele vovo ne ŋutsuwo be tsi le gago. Le nenem ƒe wɔna yewo ta, elabe nyɔnuwo ƒe asi ɖo anyia, taflatse enye nane yi ke e ŋusẽ le eŋu. Nenema dzɔdzɔme ɖui anyi ma. Ŋusẽ le ŋu nenye be nyɔnu ɖo asi anyia, ete gblẽa nu geɖe tso ame ŋui. Ee, ete gblẽa nu geɖe tso ame ŋui. Ye ta le susu ma ta mía tɔgbuiwo wònye aʋadelawo wonye, kalẽtɔwo wonye ta womedie be enu ma eɖi ma tɔgbi neka yewoe ne wòaɖiɖi yewoƒe ŋusẽ dzi akpɔtɔ o. Ta e, ele, ele vevie egbewo me ye ne e, aʋadede megali o alo dekɔnu va bu la mí ye wɔe be ne nyɔnudola ƒe ma wo kpli srɔ̃ wo kpli srɔ̃ bɔ bɔ bɔ na teƒe ma efo promise abonkra na mi twenty cities efo yi manuel kwame trove nye na mi ten cities ye ne ma ke nye eh, mia tɔ yi ko yɔna be freeman okay freeman amedzege okay Freeman, ame dze, ok, ame dzakɛ, etso batɔ aɖiɖokpe wɔ nena mi tɛn Ghana cedis. Sefo Vincent ahin agonu nena mi five Ghana cedis. Nenye be miaƒe e, Bible alo Biblia ƒe quotation lia, ke medi be miaxlẽ nu mea kpɔ. Ok. E, e, chapter 15 verse 19. Mose ƒe agbalẽ etɔ̃liae. Yoo, Mose ƒe agbalẽ etɔ̃liae, e, ta wuiatɔ̃, kpukpui blaasiekɛ. Mose ƒe agbalẽ etɔ̃liae, e, ta wuiatɔ̃, kpukpui blaasiekɛ. E, enya la le gbɔgblɔm be ne nyɔnu aɖe kpɔ dzinu eye ʋu le dodom le eƒe nyɔnu me la, ekama eŋu mekɔ o ŋkeke adre Eye ame sia ame si ka asi eŋu la, eŋu mekɔ o va se ɖe fiẽ.
Leviticus chapter 15 verse 19 Mina míase Mawu ƒe nya.
Praise the Lord. Hallelujah.
When a woman has a discharge and the discharge in her body is blood, She shall be in her menstrual impurity for seven days, and whoever touches her shall be unclean until the evening. Mía ame This is yiwo the ke word nɔ of God. ɛhɛn, mía ame yiwo ke nɔ dekɔnutɔ challenge ma me dekɔnutɔ ŋlɔ Biblia o. Xixe me míaƒe subɔsubɔ ɖeka koe wònye. Gake ale ke míetsɔ susu hede ŋui hekpla ale ke mídi be nenɔ ne mí ye wɔe be tɔtrɔ vava ŋuti. Xexeme ƒe subɔsubɔ ɖeka koe wònye, elabe le nuwuwuwo katã, Mawu ɖeka ke koe subɔm wo katã wole. Ɖe susu ma ta megblɔna be, Nenye be nènye Kristotɔ o, ne nye dekɔnu dzi ne xɔse o, ne gbɔgbɔ me nu le fu ɖem na woa? Shekinah Heber Krinic ye nye wò srafɛ. Mebe susu ma ta megbɔgblɔm fia be, nenye be Kristotɔe nènye o, edekɔnutɔe nènye o, ne le fu kpem, gbɔgbɔ me nuwo le fu ɖem na woa? Wò srafɛ ye anye Shekinah Heber Krinic. Elabe nusianu yi ke na magbe le mia zã le teƒe ma eli. Nusianu yi ke hiã le teƒe ma eli. Vevitɔ, enu yi ke meƒo nu tso ŋuti nyi tsɔ yi ke nye gonorrhea, ẽ, eƒe nugblẽƒewo sɔgbɔ lo. Ne dzi vi, ɖevie, ne gonu nɔ ŋutiwò didi nye nyɔnyɔnu, ne dzi vi ne mekpɔ nyɔ o, efu ɖege ne viwò. Eye nenema ke wò nyɔnu, ne numanɔ ŋutiwò didia, eɖia fu ne wò vi dzidzi. Eɖo teƒe aɖe wò asi ɖoa nyi ɣeyiɣiwo lia, exea mɔ na wo. Eye nenema ke ŋutsuwo ƒe tɔa, ne le xɔm, mele ne wò eva yi be, ava yi da ɖoke o, wò ɖeka ava yi da ɖoke o. Eŋlɔe be be elãvi suesuesue wònye, ne ega yi ɖe srɔ̃wò ŋutia, ega yina xɔ ge. Neva ɖo teƒe ma, egbɔa va gbɔdzɔ le ŋutsu me. Ame aɖewo ne dzɔa ko ʋu du drug store va ƒla ti ka nu, ɖeko ne le vui. Ame yi ka ŋutɔ aho enumɔ kple kea, eya nye ɖɔkta, ɖɔkta yi ke va zu tɔgbui Hoda Azameti Evelia. Wo dɔwɔƒe nye Shekina Herbal Clinic. Ne le hoa, dze agba be ku ɖe agbe na do go tɔgbui. Eye nenema ke ame yiwo katã le atiŋuta, dze agba be mia do go tɔgbui. Ho ɖa azameti miɔtɔ miɔ ame wònye mi nyi ame wònye fi ɖa gbaa be mi do gu ye ahan nenye be mo wɔ wɔna ye wo nu vɔ fia tɔgbe gbɔ ava yi ɖe wo nu fefiwo dzi ku ɖe amagbe ƒe va nye nye kple nu yi ke wòle be na wò anɔ agbe didi mie trɔ gbɔ va mama ame aɖe ƒe babia le teƒe ya ma bio be ɖe susu kata miɔ ma fio mi tso ho gbe Nye nya be ʋawoe mienye, vɔ miaƒe fiegãwo ŋkɔ nye Asem lo.
Ame yawo be biawo be be bia yina. Menye menye history gblɔ mi le gbɔ.
Fiegã ɖe ta ta gblɔ wogbe nya. Ɛɛ maɖo ŋu ne nɔvia kpɔe be ɛɛ le nusɔsrɔ̃ me mietɔgbewo na minya be ɛɛ yewoƒe zi geɖewo la yewoakpe tso eblɔwo gbɔ le aʋawɔwɔ me. Ta ate anye be. Mm-hmm. Ee, ate anye be. Menye mate anye nenema o. Mafia ɖi were very powerful. Mafia aʋawɔla wonye. Woƒe woƒe ame tsitsi yi ke nɔ ŋgɔ nɔ aʋawɔ gɔmedzedzea woye be tsidinyi. Tsidinyi wɔ aʋa kple blɔwo. Menye be ye ɖeka. Ale be eɖe fu ne blɔwo. Le aʋa susɔetɔ kakɛwo kplu blɔwo wɔ vɔe, ye blɔwo gblɔe nɛ be tso gbee dzi nenye be gɔ, eh, nane dzɔ le yewo dzi, dzɔ le yewo domea, mm. yewo magatsɔ yi kple kpo le yewo nɔe ŋuti o, ke boŋ ye Rebeka asem. Teƒe mae ahanu ŋkɔ asem dze gɔme tsoe. Ah.
Meka ɖe edzi be ye ko ma megblɔ be bebia ma yi na ta. Bometsu lɛ.

Eyi de be mase egbetɔ ɖe teƒe ya, vɔ nya kae le mia si hafi maɖe asi le mia ŋuti?
Letsɔ makpɔkpɔ le gble egado gbe na pikitɔ fete kplam papa kplam deda kple nɔvinyɔ fete.
Ya me tsɔ mɔnu kpɔkpɔ le egbedo ne mafia ƒakpoɖo me duwo katã. Vevietɔ. Afli ɖo kpo hlɔ̃viwo katã mado gbe na. Nye ame tsɔ mɔ ŋkɔ kpɔe le akpe manya glegleŋ me ne aŋlɔwo katã vevietɔ exi exi wo mese bo le woƒe gal eh, galiza ho o. Ah, wo me kpe nyi o nyi mesi o. Vɔa nedje bo wɔe vɔa magbɔgba dje ge be la be. I va ɖu gali ɖe alo. Ɖekakpui ale le teƒe ma eh. eblastinye le Facebook kpa. Oh, ne ne wo le agɔ dukɔ la zaɖu ko ne wo dze agba wa nɔ mie kpe.

Ah. Medo gbe na eh, kaklaku the girl personal eh, assistant. Medo gbe na. Meda gbe na nyagblɔɖeamesia be nese nu ya vɔ. Gaƒoƒoe me míele anya me gblɔ be esrɔ̃ɖe ƒe nyawoa esese ne Yehowa Mawu na nyɔ, nyɔnuwoe nèɖe wò na ŋutsuwoe nèɖe ye gɔmesese lia nɔ teƒe ma kple togbefafa. Elabe ne nèdzi ƒo ne wòva elã ke Shekinah dɔwɔƒea koe nàyi. Elabe esrɔ̃ɖe ƒe nyawo, evidzinyawo kple ŋgɔyiyi le amegbetɔ ƒe agbe mea, eyae nye Shekina ƒe dɔdeasi. Ne Yehowa Mawu lɔ̃a etsɔ do go mí le Kragon, Ashiamanda Bridge, ye nemate ŋu fɔ ke yi ke nye blaɖagba míanɔ Sogakɔ ƒe ʋudzeƒe gã, ye megbɔgblɔm fia be nu sia nu yi ke le fu ɖem na wò, ŋutsu yiwo ke ali viawo, nyɔnu yiwo ke woglɔ̃ le woƒe ali me, Ne enye be mètsi teƒe ɖeka o kɔa, dze agbagba be nàte ɖe Shekinah edɔwɔƒea ŋuti. Woƒe kaƒodzesi nye zero two four four nine four one four two eight. Mele mia gblɔm ɖe miaƒe asi be Yehowa Mawu nekplɔ ame sia ame ne yewo e kɔsiɖa yi gbɔ na miagado go. Betɔ tɔgbe akɔsu adelia yi ke nye fiagã ne ŋu mee nuto mawo. Mama yi ke va yi ke nye mama eɖulawo sɔa etso e aʋakpeɖomee eye ɖema ke nye mama ɖagbe tso kpeki aveti le. Eme nenyo na ame sia ame. Bye bye.

Dɔxɔleameŋuwo sẽɖeƒe, gbɔgbɔme kple ŋutilãmetɔwo katã wɔ eƒe sẽɖeƒe. Mebe ne wòhiã medical laboratory mí wɔ ge, ne wòhiã scanning mí tso ge, ne nuɖesiaɖe wɔ wonye wòhiã kɔ mí wɔ ge be nàkpɔ dɔyɔyɔ. Eɖewo lia nane bena ɖe ame ŋuti, bena ɖe ŋukawo me, bena ɖe dzitodzitomename, bena ɖe aŋɔmekamename, bena ɖe xɔxlɔ̃mename, ye wo katãe hena kuxiwo kɔna vanɛ. Enye be nyɔnua ŋtsi ɖo ge anyi ko ta fla tse before atsi ɖoa nye na va eŋu gbegble alo dɔ go ŋtsi ta fla tse lo teƒe ma da me dzi wo le ŋtsi hafi ŋua ne va va ko nye ŋu sakɔwo kple tɔ me woa mie kpɔ ni be ma nyee ma nyee hã vovototo le wo me ɖo ma nyee ye wo nye ŋu lɔ dɔ wo la nyee o syphilis o gonorrhea o ma nyee Ye wònye o, míekpɔna gbɔna eme. Fifia zi geɖe hã, ame aɖewo lia wo ɖo ɖe ɖuɖɔla amagbe aɖewo dzi, yi ke ne ame aɖee ɖi le aƒe me ne tso be ɖuɖɔtɔ ye gbɔ eva gbɔ, ɖuɖɔtɔ ko dodɔ ɖuɖɔ le flawesi me ye hate ŋu hena nenem ƒe nuwo vɛ. Ewɔnɛ ŋu kekeake ŋu wɔnɛ ŋu lalã nɔ ɖoɖoa me ŋuti ŋu kekeake madzudzɔmadzudzɔ dzi wɔame etɔ̃ alo ade. Wɔ be mi kple srɔ̃wò miloko gbesiagbe le ŋu me, mete ŋu agayi o. Ke mɔwo katã, nenye be míkpɔ egbɔ ame aɖewo gblɔna be alele fibroid kple tɔmewo katã